a khensa ku va ni pfulele chanele ya matimba Emmanuel Maleku YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana and la ku khumba leyi ya ya ya ya le masirheni laha ni vulavula hi ku ku ya tirhelela sirha vanhu va ka hina a hi pfuleni matihlo. loko mi kuma ku laha mutini ku love munhu hi rifu leriya mi kuma ku i hume ngati like ni vulavula hi ku ku na leswi swo fika ku i tlhaviwa i tlhaviwa hi mukwana ivi i huma ngati i hetelela i lova kumbe ya lovela xibedhlele kumbe duvula ya xibamu kumbe i tlumbiwa hi movha ngati yi huma i kuma ku hetelela ya lovela xibedhlele kumbe yi lovela kwalano. Vanhu lava va swi kota ku loko mi fika laha mi kuma ku ku ve hi yena a nga a nga endla ku rifu leriya ri va kona. loko ngati liya yi halaka a hi ku na lava mi fikaka va rhumela swilo leswi swa vona leswi va swi ka swi tsonga ngati liya ivi ku va na lava vo fika ngati yi fika yi halaka laha hansi va fika va endla yini va fika va nusa ngati liya ya ha hisa loko va nusa ngati liya ya ha hisa va yi mikisa na sweswi va swi mikisaka tanihileswi ni nga hlamusela ka ka ka video leyi nga hundza ku ka content leyi nga hundza or ka buloho leyi nga hundza ni ku. va va lava ngopfu ngati ya hisa. Loko ngati liya yi kha yi hisa ivi va fika va yi teka lahaya, va fika va yi veka ka ndhawu yo karhi laha mi kuma ku yi va ta make sure ku a yi omi. Ivi n'wina mi kuma ku mi ya ku celeni le masirheni. Loko mi ya ku celeni, loko ku ri ke ni mi hete ku cela ni ivi late, vona va swi tiva va tirhisa yona va fika va nusa misava liya va ya va ya yi mikisa na ngati liya. Loko va fika va yi mikisa na ngati liya. and then loko ku ri ke ni vona ku fika nkarhi wo va kota ku va sungula ku tirhisa swilo leswiya va ta fika va vulavulela ku hi laha sirheni because sweswiwani a ni munhu loyi wa le hansi emisaveni vona va le henhla va ta hamba va make sure ku va communicator va va kha va tirhisa ngati liya na misava liya a nga ta va yi ceriwile laha. ku va kota yini va kota ku vulavulela va ku okay sweswiwani hi tirhe leswi swa so sweswiwani hi tirhe leswi swa so sweswiwani na kani ni xava xi xo karhi sweswiwani ni nyikete mali yo karhi because va va kha va va kha va tirhisa yini hi yena munhu luya va kha va fambisa yini na ngati liya ya yena because va teke va teke ngati va tirhisa yona ku va endla va kota ku ku ku ti fumisa se loko mo languta mindyangu yin'wana laha mi kuma ku va pfuleke too much mahlo.

vona va endla swilo leswi va endlaka swona na n'anga yaleyo va nga ta yi va ya ka yona or ka munhu yalweyo kumbe late namadyambu va ya le va make sure ku va ya le va ya va ya tirhelela va endla everything loko lavaya va ta exikarhi ka vusiku va ku va ta ku mix-a ka misava leyi va va mikisa na ngati leyi va nga yi teka. swilo swa vona swi nge tirhi no tirha total mi to vona leswi swo va ku ha mi n'wi vonile mani mani a tilile nkosini i xwerile mi swi twini leswi a swi vulavula laha a hi swilo swo vulavula hi munhu un'wana because of what lava family va swi tiva ku vona va ye kwihi kwihi va ya va ya tirhelela ti-family to tala loko va vona ku ri rifu leriwani ri te hi leriya ro hi lero ro tlhaviwa kunene hi mukwana or i tlumbiwe hi movha munhu kumbe duvuriwe hi xibamu kumbe ngati va maker sure ku va tlhariha va pfula matihlo. because ku na vanhu van'wani va fuma hi rona ripfumbu leri un'wana ni mu byela ku lembe na lembe ka family hi make sure ku ri un'wana i ta duvuriwa kumbe a tlhaviwa hi mukwana kumbe a tlumbiwa hi movha mara mi kuma ku ka ka family yaleyo vanhu vo karhi ka rixaka rero vona va le hansi mara hala ka side leri ya vona va le henhla because of what va va va endle va va va phahle hi munhu luya va va va phahleni hi risimu ra ngati. se xi xi kulukumba kwale i ku make sure ku loko mi ya ku celeni masirheni as a family be careful mi pfula matihlo leswiya swo mi kuma fika ku haxiwa timbewu ku haxiwa swa tirha naswona swilo leswiya too much mara ku na van'wani mi kuma fika va haxa timbewu vona va swi tiva ku laha ka mbewu liya va cheleni or ka mavele lama loko va kha va haxa laha kumbe un'wana a fika a komba xirho a ku ha celani laha. I va ku a hi kombela nyana privacy or swa xihundla leswa family vona va va kha va swi tiva ku va endla yini sometime u kuma ku loko bokisi ri fika va ku hayi hi ta kombela ku va family ntsena va sala or mani na mani va sala vona va va kha va swi tiva ku lava va salele ku endla va salele ku ku ku ku ku endla swilo swo karhi ku va va protect va protect munhu luya vona ku a nga ngati liya ya yena yi nga halaka yi nga ya fumisa munhu un'wana. se le le masirheni mi yi maker sure mi yi tekela nhlokweni ni hlohlotelo vanhu ni hlohlotelo vanhu vo tala ku a family-ni ya ka n'wina swa humelela swilo sweswo or swi humelerile make sure ku mi ya ka vanhu vo karhi va fika va mi pfuna or ka tin'anga to karhi ti fika ti mi pfuna ku sivela yini va nga yi va ya teka ngati liya or ngati liya se loko va yi tekile yi nga yi ya va tirhela swilo leswi va swi lavaka Loko a ku ri ka na hi ri madayisini a yi to tshama yi kha yi ba a hi to swi veka so a to tshama ti kha ti ba vurhu right through hawu loko a press-a one ku huma twenty loko a press-a twenty ku huma zero se na khensa ku va ni pfulele chanele danko.